זיין אינדערהיים, לעבן אינדערהיים, און קוקן אויב איך יונגע לייט וועלן ווארטן שוין א גאנץ יאר אויף קאנטרי, א גאנץ יאר ווארט ער אויף קאנטרי, איך וועל נעמען געלט, איך שיק מיין ווייב איך געב איר געלט וויפיל זי וויל, און איך בין פטור פון איר, און איך קען רחמנא לצלן גיין טון עבירות, און באלד העסט אים טרעפן נאך נאך קעמפ העסטו אים טרעפן אין שטאט, פארסט אויף אומאן? נו דו לאזט איבער דיין ווייב? לאזט איבער דיין ווייב? איך לאז איבער מיין ווייב? דער ברסלב'ער מ'פארט אויף אומאן מ'לאזט איבער די ווייב, וואס האסטו געטון צען וואכן אין קעמפ? וואס האסטו געטון צען וואכן אין קעמפ? איך האב איבער געלאזט די ווייב אדער דו האסט איבער געלאזט די ווייב? כ'האב דא חשוב'ע אינגעלייט, טייערע אינגעלייט, ארבעטן ביטער שווער זיי זיך משתדל ארויסצוקומען, איינמאל א וואך, צוויי מאל א וואך, דריי מאל א וואך, וויפיל ער קען. און זיי זאגן מיר, ראש ישיבה אונז זעמיר ללעג לקלס, ווייל זיי זענען דאך ארבעטארעס, און מענטשן פרעגן, וואס ביסט משוגע געווארן, דו פארסט ארויס אין קאנטרי צו דיין ווייב, דו האסט נישט וואס צו טון? ביים רעבן לערנט מען אבער אנדערע לימודים, דער רבי לערנט אונז אויס א אנדערע לעבן, דער רבי לערנט אונז אויס אז מיט די ווייב איז א לעבן, נישט פרישות איז א לעבן, נישט פרישות איז עפעס א חשוב'ע זאך, פרישות איז א וויירוס, פרישות איז א וויירוס. מוזט אכטונג געבן זיך נישט לאזן פארדרייען קיין קאפ פון מענטשן דיר קומען זאגן אז וויסן און און אפילו אין ברסלב אין ברסלב האט מען געוויסט אז מען געהאט א שיחה בעל פה איש מפי איש פון רעבן אזוי מיט א זאגן ניין לאזט וויסן א עובד השם און דער און דער ברסלב'ער חסיד איז בכלל נישט אהיים געקומען און דער און דער ברסלב'ער חסיד האט נישט געהאט קיין שייכות מיט עולם הזה האט אפילו נישט געוויסט וויאזוי זיין פרוי זעהט אויס און דער ברסלב'ער חסיד איז געווען מופדל און מופרש. שוין א מענטש דער איך וויל דאך זיין א ברסלב'ער, אזוי פארדרייט מען דעם קאפ שמילי, אבער ברוך השם אז אונז האבן זוכה געווען צו זיין ביי מהראש, וואס מהראש האט גענומען דעם רבינ'ס ווערטער אראפגעגעבן פאר אונז אן קיין פיטשיווקעס, אן קיין דריידלעך, וואס דער רבי זאגט דאס איז עס, דער רבי האט געהייסן מכבד זיין די ווייב, דער רבי האט געהייסן מייקר זיין די ווייב, דער רבי האט געזאגט אז מען קען נאר זיין ערליך מיט א ווייב, דאס טוט דער חכם, ער לאזט זיך אראפ צו א מענטש, ער נעמט א מענטש וואס איז א פרוש א כ'ווייס וואס, אוי השם, דו ווייסט דו קענסט זיין א עובד השם אפילו דו זיין אין שטוב, דו קענסט זיין א עובד השם אפילו דו זיצט מיט דיין ווייב און שמועסן, און שמועסן, האסט חתונה געהאט וואס טוסטו אויפן גאס? יעצט ביסטו א חתן, פיין, דריי דיך מיט חברים, האסט חתונה געהאט, וואס טוסטו אויפן גאס? ס'קומט פאר נאכטס, אלע חברים, אלע שמועסעלעך, חבירים'לעך, באבעלעך, שמאבעלעך, א גוטע נאכט, אונז גיימער יעצט, כ'האב א חבר אינדערהיים וואס ווארט מיך, מיין ווייב, אה, די ווייב, די ווייב, די ווייב, די ווייב, כ'מיין, כ'האב אויך א ווייב, נו, בלייבט אביסל אינדרויסן, א גוטע נאכט. א גוטע נאכט, און ווילסט קומען אויף א נסיעה? איך וויל גיין אויף א נסיעה מיט מיין ווייב. ניין, מען גייט פארן אין מקומות הקדושים אפאר טעג, ארץ ישראל איז דא א גאנץ יאר מקומות הקדושים. איך וויל פארן מיט מיין ווייב אויף מקומות הקדושים. ניין! יעצט דארף מען זיך אפטיילן, מען האלט דאך שוין שלושים יום קודם החג, יעצט קומט פרישות. יא יא, דאס האט דיך דיין מדריך געלערנט, נישט מיין מדריך. הערסט יונגערמאן, אז דו לערנסט פאר שיעורים אין ברסלב'ער בית מדרש זאלסטו דאס זאגן.